Hmanh ah kan rak hmuhmi tete kakhan an mah in an hmuh ning si ve i tuzan ah a chimmi hi evidence he zei he a chim si ahcun nazi pathum chung nan ngai zuam lai lo cucaah cun Era evidence zong cu atu kan chim tawn cu ta. Ah, Rally kan sung zong ah si Dr. Hmuh Thang te. Unau Than Kap cu CNA CNF in aa dim hnu in ramkhel lei a lut i amah i a chim a relnak a that ruang ah mipi nan uar ruang ah kan thei lo cu personnel zong a va tla sual lai i sakaing daing wen ji hmanh a rak chuak kho cunin kan pa Dr. Hmuthang cu Bawipa nih thlaw a chuah i amah a rianṭuanmi ngandamnak lei in chawva zong tampi a ngah khawh na tein amah nih aa chuahpimi ma si ve hnga thei hlah, ramkhel lei a lut i a donghnak bik cu atu ah fawinak i vun chim cun ralhrang lei a ṭang hei ti ve ko sih teh. Ralhrang lei nih ruahnak cheutu an hman ve hna i hihi pahnih hi nangman in na hmuh ning a an chungkhar pawcawmnak ah maw amah a rian kainak ding caah maw ṭhutdet a ngahnak ding caah maw an tuah ve ding si ko hihi ramdawt pakhat si ve ko na ti maw ma khate kha ma ti kan vun har khan cun na vun tlaih khawh ko lai ti ka ruah i nang ma nih an cawlcang ning na hmuh hna hin a ṭha ko na ti maw upatnak hna na pe kho hna maw timi te kha Personnel zong a vun chiah sual si le nang ma nawl ai kha cawr ka hal ni zong nang nawl ṭhiṭhiam i kha te kha ka lung ah vun um ngai i anmah pahnih kong te he pehtlai in nang man na hmuh ning te kha vun chim ṭhan ding in kan vun sawm. Kan chimh cia hna bantuk khan Unau Than Kap kong hi tampi ka thei lo. Ka theihmi cu kan chim cang hna kha a min zong ka chim cang kha. Ti, mah leng kan a fiang mim ti lo. A chim duhnak zong nan theih ko lai. Okay. Cun Pu No Thang Kap hi nan soinak tete zong um. Natein kei nih cun fak tuk in soi ding an si lo. Zeicah ka ti si ahcun No Thang Kap cu kan chimh hna bantuk khan kan lu ah rak ṭuan, kan siangpahrang rak si tiah dok ah an va auh cu keimah ka theih ning ahcun. Kannih hna hi ralkap patlau cu law san hnih hmanh kan hmu ngam uh, thla hnih thla thum kum hnih kum thum kan ṭuan dih hnu ah kan mai khah lo ah san khatnak hi anei kan pe ngam a sinain mah kha ruatu law cu dih hnu ah a rak kir i vuanci tiang a chuak mi pa ka kanmah bantuk ka thim khawh, ka rel khawh ai pat tiah duhpoh in ti ding an si lo. Maka duhpoh in an ti hna si ahcun Laimi hruaitu an si i Laimi zei na rel lo si ti hlah. Pahnihnak, Dr. Hmuh Thang cu ka theihmi si. Dr. Hmuh Thang khi Laimi caah a mit pahnih khi chinnak selaw a kut pahnih khi siternak selaw a ke pakhat te a tuahmi tluk khi ka tuah lo kha i fiang u zeitluk in dah laimi caah uknak a rak i thlen hlan ah hmuh thang hmuh thang tiah kan i haka thlan tlang ahcun a thiamnak he a fimnak he mi cung i dawtnak thinlung he a rak ṭuan mi si nangan ji a rak ṭuan lio ah thlan tlang nih an deuh cucaah Laimi caah rianṭuan le Laimi caah a fimnak le a thiamnak le hman a duh ve ko nain a hman khawh lo tikah an a kan zoh a kan zoh i thil umtuning kha a tuak a tuak i aa zei si hmanh ah Kawl cozah sin i ka um ahhin Kawl cozah nih hin uknak cu an lak te ko lai i mah chungah hin ka si khawh tawk tu in rian ka ṭuan te lai tiah aa ruah. caah a si men lai tiah ka ruah. Laimi a huat ruang ahcun a si hrimhrim lai lo. Bawi va si seh law Laimi cu a ṭhancho rawhralnak zong a chuahpi lai lo i a fir zong a fir lai lo a tlai zong a tlai lai lo ma cucu ka hngalhmi ka hngalh tawk a chen khan ji um ruangah ma da cun tiah ka ti kho lo sinan na du maw ti ahcun na bawm lai maw ti ahcun bawm lai sai hlah American rat lio ah mah kong ah kan ṭhalo tukin ka thlauh Ka thlauh i a duh ve lo cu ta. Ka chim bantuk khan Parfum pei si cu. Cun pakhat NUG nih pakhat an palh. Kan lai hriamtlai nih an palh. Zeiruang dah an palh ka ti khawh? Zeiruang dah atu ceu ah Thimnak ah nan i tel lai lo ee, an ti hna. A hramthawk tein pei thimnak ah aa telmi cu min online sin i thimnak ah min cazin a pem kan ral nan si tiah ziah fiang tein an rak ti lo. ziah Hakha zong a tlun lengmang ko ṭung. Anmah nih an ton khawh lo hmanhah a tong khomi minung sin in zeicah caan kuat lo? Ziah CDM a tuah lomi CDM nan ti maw? CDM a tuah lomi hmanh kha Falam kan u kan nau pawl nih an chim ka mu. Fiang tein an ti kha. Falam kan u kan nau pawl nih CDM a tuah lomi cu nan kir kho lo hei ti bantuk. Hmanh an ti ahcun zei ruangah dah an nih CDM a tuah le tuah lo cu an pawcawmnak caah pei Rian an ṭuan cu ho ei lo nung kho. Annih cu mi ngawng an si i party a va pemi cu ei awk an ngeih lo ruang a si lo cu uknak an duh ruang a si cu. Ziahmah hna le tu kha an caah pei lam an phi deuh awk le an hrem deuh hna awk le an ti deuh awk si cu ziah an rak kham lo. Atu lei sangah mah cu kan tuah lai ah kha ti khan timi cu kei cu ka lung a tling lo. Na, na duh maw duh lo na bawm lai maw bawm lo nan ka ti ahcun kha ka bawm lai lo kan ti hna caah khan a fiang ko lo maw sinain amah personally kong nan ka hal tikah mi ṭha a si mifim a si ram dawmi pakhat a si ma cu a tling hnga maw ah tling tling za diam hi hi thimnak kawl holh cun yue ko puai an ti a ni le thlam hen an chim phot cang e an ka tuah kho ma tuah kho lo ca thei la in nang mah anen ta hi yue ko puai he a biapi tuk na ruat mo a biapi tuk na ruah si cun kham awk ah na ruah ve tinak a si lai cu cucaah hi yue ko puai he zeitin in dah hna kan hnawh ding a herh maw, kan kham ding a herh maw, mipi kan si ah cun kan ralkap hna an si ah, mipi ralkap hna an si ah, kham ding a si maw, kham tlak a si maw, si lo le anmah kal in kal ko hna seh ti dah nang manih na vun hmuh ning kha vun kan chim kho la. A si kun lo ahcun, kham tlak a si lo ahcun hriamtlaih a herh hnga maw? Pakhat biahalnak. Pakhat siseh law mah nih hngah leh zong aan leh ko rua teh ka ruah. Okay. Kham um zei cu ruangah na ka ti hnga? Kham a herh. Cun atu na ka chimmi ziah Dr. Hmuh Thang cu mah tluk in na ṭah mi ṭha si na ti kong ziah na ṭah lo na ka ti si ahcun Min Aung Hlaing nih pei a thanh kha two thousand eight constitution kan hlaw lai lo ti ka tah. Si kun lo ah two thousand eight constitution um lo i democracy kan pek na lai a timi cu ne wun nih Myanmar mi Myanmar ha Myanmar Socialist Party a timi le Myanmar mi Myanmar ha Myanmar democracy sanit tia Min Aung Hlaing nih a ti ve lai zeidah aa dang lai. Ka mahkan thim le thim lonak kong cu va dih seh maw. Okay. Mipi nih kan ruahmi hi tuak hmanh u. Awng min lai awng min lai lo. Mepung chungah an suai i atu i hriamtlai kan fa kan nau hna nih an lak cianak area khi za u law tlangcung area lawng te si. Ni hi an pannak a si. An lak rih lonak khi cheuthum ah cheu hnih an si. Sianram le Kawlram Mandalay a tanglei a tuk khawh rih lonak khan zoh minung, minung an chahnak si khi. Cucaah cheu thum cheu ni ah thimnak a tuah lai i nar cheu ni hei pe hna seh law Zakhat ah sawmkua le panga nih an ka ṭhoh khan a ti lai. A dih ko lo maw? Ho nih dah kan remh khawh lai? Khah, a si ahcun atu ah cozah India le Tuluk nih kan in bawmh lai tiah an ti cang. Khah, mah tikah amah kha Tamara ah aa ser lai timi cu nan theih cio dih ko. Siah, amah Tamara a si ahcun zeikhat ah a ra lai timi kha ruat hmanh u. Cucaah cun sinain kan lung a dongh lo awk hnga dingmi cu ralkap a khonmi hna kha a tuan a buun a hun thlahnak a si. Mah kha September, October, November thla chungah a hun kan nam lai i mah kha nan donh khawh a si ahcun ralkap hi a cat cang lai. Niah tiah atu ah ralkap kha a khawmhmi hna kha aa harh cang. Minung a khonmi an um ti lo. Cun training ṭha te a phitmi hna raltuk a duhmi hna kha an dih thluahmah cang. Mithar cu an duh lo tiin an theih ko. Caah i bawm ulaw ṭangṭi ulaw ka timi zong cu atu hi ṭanṭi caan a si. Mah an hung kai lio te ah nan kham khawh na cun election tuah kho lai lo election tuah kho lo kha biapi ma cu atu pe nang man in na ka ti chang kha ya kan hal na ha kha kan tai asi a chun ka vai kan tum lai nel ro kan kalai nan ti tika ma dinu khanin um so so lo in nan vun nam thlo ma a chun Chatchat an la kho ti lai lo. Na theih ko cu ta. Hmai bik cem hi a, a zuh cang ahcun nu lei cu khoika dah kan klik kan klik lai ti ka pei an bawh ko cang. Zeicah annih ka training ṭha te kai khomi an si lo caah. Cucaah cun atutan hi ah kan sinah an i fonh ee, an i fonh duh lo ee. Cucun ah khan eh kan tinak sa in Bia a chimmi zong nih kan siah, mipi zong nih kan siah, an dihlak tein bawm hna usih. An dihlak tein bawm hna usih. Ngakhat kan bawmh ko hna ahcun, an tei hna si ahcun, Hakha na kham lawng nih election tuahnak a kham kho lo kan chimh. Kan chimh cang kha, mepum khi va zoh u. Cheu thum cheu nih an umnak hmun ah khin a bi deuh na tiin minung an chahnak si khi Khi ah khin election a tuah lai i sawmnga nih zakhat a ngangai taktak lo cun thirty percent nih an thohkhan te lai. Zeicah amah minung lawng tein si cu cun Kawl cu na theihna cu atu hmanh ah khan za u Karen ram ah an i ṭhen cang khah. DKBA nih Thimnak kannih cu kan rinrel le tin cu kan bawmh lai ti he dawk ah kha cu kha NUG kuttang ah pasai zat dah an an uk khawh lomi hna mifir khu pawl pasat dat um maki hrawng dialte khi an si NUG nih exet a kan lak lai tin thei cun rakap sinen ni kom lo kho kan kal lai ma sun kawl hi zoom na la u ma kha a pe par te kha an vun i fon lai hi kan ni lai mi te na cu Ruamdat u, mungzua khuakhat minung zat hmanh kan si lo cu ta Laimi kan dihlak ah. Rangkun mandalay cu chim hlah u. Kan ram lawnglawng sum ahcun kan ti sawsawh. Cu lak i kanmah kan lung a ngiat lo cun atu ah a caan ka ngiat cun hmailei ka chim te lai. Mirang man nih kan kong an theih cu, Mirang tadin an chuah cu. Mu, Laimi anmah le anmah hmanh an i rem lo timi kha. Cucaah cun i fonh ṭhipṭap u, lungkhat in um u sih. Falam ti hlah u, Mindat ti hlah u, Hakha ti hlah u, Thlantlang ti hlah u. Nih ti Falam an tlin lonak kha keimah nih chim hak ti lo. Falam kan unau anmah nih pei online ah post an rak tuah kha ri khuadar kan tukmi kha kan pal kan pawl na si pei a pal cu an rak ti cang kha ta. Maka chim ṭhan te hna kan duh ti lo. Anmah nih an chim cia dih. Zia Falam kan unau nih tangka kan in kholhmi hna kha tiah a timi pa kan fapa te am kha ziamah tiin khuan an ruah. Zian nan khurhnak a bit tuk. Zia duh duhdannak nan ngei. Zia mi hmun te hna nan zuar tiah dah an ti kha maka an langhter duh lo cu. Ka chim duhmi cu kanmah le kanmah Kanmah kan si zongah keimah ka si ah mitlamtlingmi ahohmanh kan um lo. Mah caah dihlak tein kan i bawmh caan a si. Kan dihlak te kan dirṭi caan a si. Kan dihlak te kan i fonh caan a si. 2000 Yebes sakhan ka rak phak hlan ah 290 i election ruangah dawkaw kum hra a rauh hnu ah an ka tlaih cu ral nan tei lo ahcun kan hna ngam lai te maw ruat citcet lai cih duhsah duhsah tein an in thiam hna lai mah cah cun hrokhrol rut reuh in rak um hlah uh Kha kan fapa pakhat pa nih facang nen, facang mu khat zong tangka phak khat zong a biapi kan herh a ti. Cutluk khi sem an rel ah zeiruang ah dah mah tluk i an haw an rim tler cikcek tein an va i cawk taktak a si ahcun tangka a thong in zeiset ah an hum khawh lo. Maka ka chim duh. Tuzan caan ah tangka fangkhat cang a dut lo na ka ti i ka ngaih a chia lo. Kanmah zong khua kan nu an thi a hung ngai lai mipi zong pakhat cu leng ah kem nain bedik kan chimmi tu kha a biapi da kaw atu i kan i bawmh lo ahcun tu kha tangka kong na ka hal lo nain atu ah kan i bawmh lo le atu ah a chuah tiang i kan kalpi lo ahcun chun caheu le changchim kan si lai. Nanmah nan cawlcanghnak zong kha man ngei lai lo. Kan fa kan nau le khusik lak le fitfa lak ah ramlak ki khi vialte an ummi mah nak sa in zeidah a pam deuh te ka ruak fimnak an cawn khawh lomi kha vialte kha pokpalawng ah cang dih lai hi ka ah mai nu mai pa a ngeimi a ngei lomi an chaw an vate an chuahmi vialte pakpalawng a cang dih lai. Cucacun kan fa kan nau hna zong kha dinfel rak i zuam u. Nu le pa zong nih kan rak ṭuan ciami nakin, kan pek ciami nakin lungdong loin mah kha zat kha kan pek, a tam deuh kan pek khawh lo men ah hlan ning te kan pek i zuam u sih. Cu lo ahcun kan tlau dih lai. Ka chim kha, kumhra nu ah an ka tlaih i hnangam te i ka um cang ti kaa ruah hnu ka nupi le ka fale kua ka sak dih hnuah an ka tlaih i biaceih lo bak tein je biasakan an ka kuat mah caah na kiang na kap i aumi atu ah kan pala kan tampi lai timi ka philh hlah na hngal lai lo i mah nih khan a duh lo na rian tuan cu hawipa nih khan na rian kha aan hngar ruang maw na sipuazi aan hngar ruang maw a zei ruang maw aan mer ahcun na tlau te lai dai khang hlah Mah ruangah atu i ka chimmi kha nan zo lo ruangah a si lo. Fel u ti ka duh caah a si. Nan fel lo ahcun nanmah zong nan fel a hau. Petu chantu zong nih lungdong lo a hau. Tangka a kawltu hna zong nih nan lungdong lo a hau. Kan dihlak te kan i nget lo ahcun chun ceheu le changchim kan si lai i a hnu ahcun ahodah a re thei bik lai mipi an si lai i ramtang i ummi atu hi fiang tein ka chim lai kan governor pawl i atu ramtang mi khi zeitik mana ral an tei lo cun kan ram an lam kho ti lai lo ka chim ngam bak nan chung khat long tampi um lai chin lung in nan sak lang lang in tha tha ki elo Awk lawng ah a chuah dih te lai. Ka ka fiang tuk mi si. Cun khatluk e la thei in nan i sak mi nan i khon mi nan in nan lo bena bia in tha lo tha na nan sak nan ngei ah ral kan tei lo ahcun nanmah umnak ah si te lai lo. Thilhlau cucaah kha atu hi kan caan an hmu pah cang hi vei biachim awk kark i kenmi tu kha cu ka chim ti lai lo i a hnu ah a caan ka chim te lai i ka chim duhmi cu kan dihlak ten lungkhatin Tho ṭhan hna usih. Dir ṭhan hna usih. Nang le kei ti hlah usih. I bawm hna usih. Cun pakhat te ah ka vun peh duhmi cu thluan kan unau hna, biaca kan duh hna. Pui te hi uico a si lo. Sii-anam nih a zuatmi si lo, a khua le a ram le a miphun caah rianṭuan vemi si. Zeicahdah uicohel hna nan tah chunh? Ramleng i a ummi nannih kannih cu kan hna ngam. Puite cu zu a rit pah bu zong in a thih ah Lairam ca a thi lai. A fimrin i a thih zong ah Lairam ca a thi lai. Pui te lawngmang si hlah bia kan chim tikah, kan lungtlin lonak um tikah hin Khrihfa kan si ahcun biachim i sum usih. Laimi nih ngeihchiah fimnak kan vale cungah pakhatnak kan si ko lo. Sinain kan lungput le kan ruahnak hin vawlei cungah miphunpi kan si ko. Cucu kan thin kan i sumnak le biadawh biacah kan chimnak nih kan Khrihfa nuncan a langhter lai. Kan zia kan za nih a langhter lai. Vawleicung ah sualnak a um lonak ram an kan ti ahcun ram fate kan si zong ah kan miphun kha mah nih khan van ah a cawiter la lai, kan lang lai. Ca kan biachim kan holh rel, i sum hna usih, duhdanh ngei hna hlah usih. Kan khua le kan ram kan miphun caah ṭang ṭi hna usih. Cu ti si ahcun kan ram ah teinak kan hmuh ko lai. Kan sungh zongah kan sung lai lo. Khakha rali kan sungh zongah kan lungput kan sungh lo ahcun kan sung lo. Mah tikha cah kan duh hna. Lo ahcun kan in sawmmi zong a vun tling doh rua lo ti ka ruah i. Ah poi lo poi lo. Na ka halmi ah khan a biapi bik cu an i tel ko nain kan chimh ning dingmi hna hi a tam deuh cu story si. Zeicah ka ti si ahcun atu kan fa kan nau nih na vun ka hal caah khan keimah ka fian ning kan chimh ko lai maw? Okay. Mino tam deuh nih atu lio ah politic kan herh lo ee. tangka hmuhnak lawng kan duh an an ti ah nan pal maw pal hlah nan herhmi kha tangka si sinain na chimmi policy timi kha politic in a ra khakha nan politic a that ahcun nan policy that ahcun tangka hel lut thluahmah ko lai ahcun atu kan fa kan nau nih na vun ka hal caah khan keimah ka fian ning kan chimh ko lai maw okay mino tam deuh nih atu lio ah politic kan herh lo ee Tangka hmuh hna lawng kan duh an ti. Ah, nan pal maw pal hlah. Nan herhmi kha tangka si. Sinain na chimmi policy timi kha politic in a ra. Khakha nan politic a that ahcun nan policy that ahcun tangka he lu thuahmah ko lai. Tu tuzan kha vai abul tan long silai cha ka du lo si kan tin mi na ka kare Okay. Bi- nan biachim nan holh rel nan i sum a hau timi kha kan chim hna lai ka ti ka ret rih Okay. i a biapi bik cem i chim ka duhmi cu nangmah zong nih khan vun nolh law kha atu cu an hung kai cang i zei tiang sesat ka hngal lo i ka theih tiang ahcun atu kha laitlang i a kai dingmi nih khan Saw peng ah khan sakhan pathum hrawng an ting cang. Zerh nih maw lampi i an rak do a dotu mi hna an ṭhawn a si ahcun phak khawh lo zong an fawi. Sinain an zaang a der a si ahcun an hun lam an hun sial thluahmah ahcun Kawl ralkap cu nan theih hna bantukin an sial ciami nak lam i ralkap kun kuat ṭhan cu a fawi tuk. Mahca khan Mindat khua kan nam lai an ti si ahcun an rak kah cianak hna minung sawm nga an si ahcun zakhat he an hung kai lai timi kha philhhlau. An rak manmi hriamnam kha rifle a si ahcun misingkan an hun ken lai timi kha philhhlau. Zeicah tei ding ah an ra cu? Tei ding rat ahcun An dih ciami chung khan an tuak an tuak an tuak lai khanak thazaang ṭha deuh khanak ṭha deuh khan dong tactic an suai lai an vun lai cu sinain mindat khua khan chol ko an thuat khawh hna si si ahcun matu an rak kho lai lo khai kamin an an don khawh hna si ahcun falam an phan lai lo khai kami an don khawh hna lo cun falam an lak ciami kha a lak ka Haka ka nu he mai he an ek lai an phot ko cang lai. Mah caah ngak hlah u. Ngak bak ah zuam hnawh na u. Nan zuan hnawh ve na ahcun zuam hnawh nan herh tikah auh an hau lai lo. An in zuan hnawh ve bak hna lai caah Hakha CNF cungah cun nawl ka ngei lo cu mu. Cunak Hakha cu ka fale ka naule nan si caah chim kaan duhmi hna cu nan ngeihmi nan chaw nan va rawl tulukholh i kan chim si ahcun community pawl nih buh na barh i kaa kul na thimmi kha kaa hleiriat hrawng ai law kaa hnih te kha ei pe ve hna manu an caah santlai tuk lai. Mah tikah cun ka chim khah Zen thong thong nga na pekmi hna kha thong sawm nga na puahmi hna kan santlai deuh te lai. An lungput hrim kha Hakha nih an kan bawmh ti an theih bakhan an thazaang kha kha kan hi bawm hna lai nan her nan pang nan vun ti hna si ahcun nan hei bawm ri hna lo zongah ral an va kai lo zongah khin zia hakha ning kan dawt tuan ti lai cu ka chim bantuk khan ral kha an rak phan kho maw phan kho lo maw kan chim kho lo an phak khawh lo hmanh ah nan herh maw kha kan in ṭanpi hna lai nan thachia hlah u tha pe hna mah nih khan tam tuk rian a ṭuan mah ve bantuk khan Hakha kan u kan nau kan fale hna ramtang ummi hna kha soi tuk hna hlah usih thazaang pe hna usih kan in dirpi ko hna usih sihmanhsehlaw nanmah leikap in atu ka chimmi kha kanmah si lo dawk kaw a ka vawleicung pum theih in an in ti cang hna cu mah cang nan rim hi a tler e kan ti mi nak ka kanmah lawng nih thli thup in kan theih mi si ti lo cu mah tikah khan nanmah le mah lih lo khan kha pakhat pahnih nih media nih media sawm lo kha mah mah tikin a rak chim mi kha atu hi amah zong kha bia ka cah chin phot pa kha Ṭha tein maka a kher lai khawh lo a si ahcun Hakha le Thantlang ca bia kan tuah a si. Thantlang nih an ka chimh tikah, Kawipa nih tikah, cucaah maka Hakha le Thantlang bia kan tuah hna lo a si a ti si ahcun fiang tein hal u law fiang tein chim seh law mah tikah khan a sualmi cu a sual bantuk khan nanmah kanmah nawl seh law nanmah nawl seh. Mah bantuk ruangah khan dawr tangka chuah lo cu Mah tete khan nan theih a hau cu. Zei ruang dah mipi nih an kan bawmh lo timi kan nan kah le kah lo ruang kah le kah lo ruang cu nan mah din si je hriam nan tlaih hriam tlaih mi cu chan tling tling nawk a si lo Meithing thusawhnak si tung lo. A herhnak a herh lonak hi va puh awk zong a si lo. A herhnak a puh ding si. Hakha kan nu kan pa ranghat laimi ralbawi tampi nan um zeitin dah kan tuah zeitin siah nan thei dih kan man i kan chim len zong ah a hram i ummi pei nan si cu a hram i a ummi nih nan tuak nan tuak lai hi kan in kan in kham khawh tuk sihmanhsehlaw nan chimmi ka duh lomi pakhat belte vun chim ko ning law nan duah thaw u nan duah thaw hlah u ti hlah u kha zei kan ti hnga nanmah nih kan thazaang hi kanmah cu a kalmi kan si nain motor ka dat si rawl lo cun a kal khawh lo bantuk zei tluk motor ka ziru mal et a si zongah dat si na rawl lo cun na nam chuk ahcun na hrilh khawh sawk lai phei ahcun na nam khawh sawk Asinain a kal khawh lo bantukin kan fa kan nau hna hi nunnak a pemi le a pe lomi ah nunnak a pemi a sung deuh. Kha mah kha cu am nan kal kho lai lo. Kan nih ngaihchih a si. Asinain elo ruang ma herh lo tan canah kan duh saknak ruang ah maw Cun in aa kan khuaruahmi a tam tuk ruangah herhlo tuk zongin biahalnak kan tuah sualmi a um kho men. Tein kan duhsaknak ruang a si timi kha pakhatnak ah rak kan theihthiam a ti kha vun chim ku in duh. Si a rak vun peh ko. Vun peh ko. Cucaah pakhatte Ka vun i chimh ta hmanh hna lai. Thong ka tlak lio ah keimah nih ka hngalh lomi nannih nih cun nan hngalh lai. Bu kha in kha tangka duhtu kan rak ti khah. Sakhan nupa ka ti. Mm, an theih ko. Hmm, an theih ti. Sinatein bu kha in kha ngamu zong ka pe in Lakpak ti hrai khat zong ka din bal lo. A thli tein an ka tlaih khawh lo nakhnga ding a rak ka bawmtu cu Bu Khai a si. Maca mi khi kan hngalh lo huaha khin tina hlah usih. Kha Mah vialte chung zeicadah an ka tlaih khawh lo. Hakha i zung a phawih hnu pa kha thiamhlei pa khi nan ka zum law cun fai hmanh u. A khuaruah bak ah annih nih report an pek. Annih nih mah ti khin an ti. Na ca mah te cun ka thleh tiah mi hmaan ah si loin Pi nih Kawngsi hmai hi lakphak ti dawr ah khin dei lei pang a hlan ah rak phan a ka ti. A chimh cia hna i ma khan lakphak ti le changreu a ka dang i nangmah nih cun khawk na tangka na lak lai. Kha khim te khan ei law kalh mi lak na ka sawn lai lo. Tidim ta nih a rak ka ti cu, mah tluk cun ah tidim nih an rak ka bawmh cuh. Ti hlah u. Mah cucun mi kannih ah ka laihmi le midang mi zeimaw cu mi pakhat nih a khamak hi an ti khin mah ticun kan ti ve hna. Kha ka lemi wah thawng ka tla. Ka hmu bal lo nihin ni tiang ah ka hmu bal lo. Mah lio ah A sui ah sihni pa cu tidim si. Bia a rak ka cah. Ka tuah hnga dingmi, ka herh hnga dingmi vialte kha tia tuci zong va leng hna hlah u. Zeihmanh va chim hlah, zeihmanh tuah kho lai lo. Na caah degree chia chia si cang. Mah tu cun mah tu cun tilaw mah cun a tlawm bik na tla lai. Midang nih tangka a ting i an pek hna. Ani hin ni thiang zong a mui ka mu lo. Mah ti cun an rak kan tan pi cu. Mah cacun kanmah le kanmah Hakap khua chungah khan anih cu si ruangah khakha si ruangah timi maw rak ngei cicet ta ci. Rak i dawl dih u. Cun nan kap lo an kan ti i tangka zong an thawh wa lo nan ti tikah mah bantuk lungput zong ngei hlah u. Zeicah Ramleng a ummi nih an ngeihmi an rak thawhmi hna kha anih caah khan siseh, anih caah khan salah seh an ti lo. Zuripa ca kha aa tel lo an ti lo. Mifirpa ca an ti lo. Kan ram miphun caah tiah a ho an chiat an ṭhat zong hngalh lo tein an rak thawhmi si caah nannih zong nih Hakha khua rukvengtu ding i nan um caah Hakha khua chung i a ummi paoh kha minak a siah mirang a siah misen a siah mider a siah chim ngai siah chim ngai lo a siah Nanmah policy tangah khan aa ruah tein huh le pen i zuam hna u ti zong kha chimchih kan duh hna. Cuti si lo ahcun kan i kaltak i Kawl phungthluk ah Hinta Ku Tawng Me Pet Pung timi kha kan chuak lai kan i thlei kan i thlei si ahcun kanmah lawng ti kan ti kho lai lo falam lawng nih an der mindat lawng nih an ral an kham kho lai lo kan chim na mindat nih a kham kho lo cun matupi nih a kham kho hlei lai lo matupi nih a kham kho lo ahcun Chinlung nih an kham kho hlei na len laimi kan dihlak te nan dih kan si ko lai mei nih Kawl ralkap nih Min Aung Hlaing nih a phungki hmanh a ngan lomi nih cun nang Hakha he nang Matu he nang Mindat he nang Falam he a ti lai sai lai lo kan chimnak kha palak an tampi lai i mah palak pawl nih khan a ze na cal na dawm lai i na ti a santlai ti lai lo nanmah an zuartu hna dingah khan na pawngmi minung nangmah an i te ummi a holh lomi pa kha Zeihmanh a chim lomi pa kha atu ah na thawh lo tiin a soimi pa kha na ral cu te lai. Mah ca dihlak te khan pakhat le pakhat i upat u. Pakhat le pakhat i do u. Pakhat le pakhat kalṭi u. Atu thawngin lungtho tein kalṭi hna u sih. Cu lo ahcun kan sungh ahcun kan dihlak tein kan nan dihlak hi. Ti kha chim ka duhmi si. Eh.